Yeah, welcome, welcome. Jokananam ada kelo video moro manyien ema kelo kawuono. Kawuono awuok ni mondo ashut video. Jokananam kamoro amoro mantie, akwayi channel nani iluonga ni The JJ TV. The JJ TV akelo ni gik maliet, gik morie kare. Gima akwayi ni mondo itim kamoro amora mantie joka ina like the video share the video support the channel mano e gima duong' ma ditim ma dikonya kitimo mano tikonya taketo namba kanyo namba ya mpesa na namba ya ku- kupiga minya iore gimoro kata minya goyo mondo walosi mondo iwachi e video mane mondo akelo koro video makelo kata audio mawacho kawuono adawacho gimoro kae joka ina ni jokanyo nam. Ng'ato kopenji ni ohala mane mar jokanyo nam timo, in inya wacho ni ohala gani ma watimo. Jokanyo nam, an gi gima danyisou, an gi siri moro ma danyisou momiyo joka rabuon gi gin gi mbele wa. Joka rabuon gi gin gi mbele korka ohala, joka rabuon gi gin gidhi gise yombo wa mok wanya yudo gi. Lakini it's not too late. ok olewo, pod wanya catch up kodgi, pod wanya yudogi. Koro jo Kanyanam, adwa mondo video ni kiwinjo, itime, iteme timo ka kok owinjo, iteme timo kowinjore gi ofukoni, iteme timo kowinjore gi rieko ma in go, iteme timo kowinjore gi paro ma in go. Manya konyo joluo, manya konyo nyithi joluo, manya konyo okiw joluo. Ing'eyo wa jokanyanam, wan wang'eny. Wan e jomoko mang'eny ahinya. Wan e wang'eny wan emiyudowa kama country abich inya yudwa. Kaka Somalia inya yudwa gi country abich moro. Jokanyanam wan iyudowa e Kenya ka, jokanyanam iyudowa Tanzania, jokanyanam iyudowa Uganda, jokanyanam iyudowa Congo, jokanyanam iyudowa Sudan, jokanyanam iyudowa Ethiopia. Jomoko wacho ni Egypt be wantie. Kuno iyudowa. Wan gi jowa kuno. To koro akwayi jokanyanam, gima onego utim en ma, adwa miyou ohala detail, adwa miyou kaka onego watim ohala gi gik ma wan go. Wachakre gi ma wan go, ok ni wadhi manyo, gik ma wan go oromo, noromo hundred percent oromo. Jokanyanam akwayi Momiyo jorabuon gin gin mbelewa. Anya nyiso. Jorabuon gi gin gipwang'o, gipuro, gipuro chae. Donge? To gipuro maua. Donge? Gipuro chae to gipuro maua. Donge? Maua onge ok kel e Kenya ka. Maua wan ema wagolo e Kenya ka wadhi uso ne joma nje. Onge maua madonjo e Kenya ka. Chai be wan ema wagolo e Kenya ka wadhi uso ne joma nje. Onge chai madonjo e Kenya ka. Mano adiera. Donge? Jogi gin gi kampuni gi mag maua, gin gi kampuni gi mag chai. To iyudo gi e gweng' gi, nie gweng' gi gi. Nikech somo gwenge gi, gin e kaunti gi. Iwinjo? Jogi puro pur mago opogore opogore. Gipuro pur mar alot, gipuro pur mar rabuon, gipuro pur mar waru, gipuro pur matindo tindo gi duto gipuro nyaka oduma obando mago te gipuro. To mano adiera, ohala be gitimo mopogore opogore. Donge gin ma gidukni, gin ma gine, kamoro amora gintie. oketgi kamoro amora jo Karabon gi. To magi to noketgi nikech pesa ma gin go, noketgi kos ng'eny ma giwacho ni ging'eny, noketgi kos eh, sirikal mosebet en margi, sirikal mosebet oherogi, sirikal mosebet rwakogi, iwinjogo. Wan joka Nyamwandu osebedo opposition mwaka mang'eny, higni mang'eny, iwinjo. Higni mang'eny weche mang'eny wasebedo ni opposition. Koro gima koro adwa kelonu, gima adwa nenonu, gima adwa nyisou jo Kanana matimo ohala. Jo Kanana, joluo timo ohala mane minya wacho? Okuyu nya wacho ohala gi. Okuyu ka transport gi nitie. Okuyu ka gedo to gi ute gi nigo. Okuyu ka pur to gi nitie. Okuyu ka factories gi nigo. Wajaluo wan go ang'o? wan gang'o niang' kende gi sukari to niang' gi sukari onego opodho wanya chunge nade? Wanya chunge kwa makore kanyuola, wanya chunge kwa andamana, si kuandamana ya Raila. kumtetea yeye na familia yake. Hapana, waandamana mai sukari wa kampuni wa mumia, kampuni wa kaka Jomumias, kampuni wa kama Sony Sugar, kampuni kama Moroni, kampuni kama Chemelin na matindo tindo mantie moko mwaka wacho wan kwa wuok oko watim maandamano mar kampuni wagi watim maandamano sukari onge mikelo oko sukach wagi miuso gi Gibo nyiewo, giher kata ok giher, gibo nyiewo. Gibo nyiewo by force to kendo gibo nyiewo gi bei ma iboketogi. Wachung' malo kaka wachunga malo mar andamana juu ya Raila, twachung' malo mar andamana juu ya Sukachwa. E wang'isie, gimoro amora e dunia ka tiyo gi sukari. Kila loso kek itiyo gi sukari, kiloso mkate itiyo gi sukari, kidwa madho chai itiyo gi sukari, kidwa loso glucose itiyo gi sukari. Gimoro amora mamit nyaka ikete sukari. Sukari nyaka bed gi pesa. Na sukari golo sukari no, na sukari pia nitie gi liquid moro be mogol ambayo ni expensive sana. Wanyiew mashinde manyien. Kama serikali hawezi chukua hii uh, project wapi private uh, sector ochugini yenyewe mashinde manyien mashinde manyagolo manyashego miwa mang'eny mashinde manyatiyo 24 hours wati kanyo 24 hours wan gi mwandu sukari en mwandu bwana onge onge gima mamit mok ti gi sukari sukari ti atiya kamoro amora kong'o iti ikete sukari ang'ang'o ikete sukari juus ikete sukari soda ikete sukari to wan gi sukachwa sukachwa ok nya konyowa niang' ok nya konyowa tiang' ok nya konyowa tiang' mwapuro niang' mwapuro ok nya konyowa Hakuwau jokanyana wangu mai nguvu mai tekwa wa andamana sukachwa unyiew mano namba one manyiso mar ohala monego watim ohala kaka ohechewa mondo odhi malo ohala mwatimo nyaka dhi malo ohala mar joluo nyaka tim malo pur mag joluo nyaka tim malo ohala wa obed malo. Waduog keto ohala mar ariyo, rech. Jogi ochawa nade ma gidhi golo nyaka rech China gikelo kae. Ang'o ma ok gidhi golo majan China okel kae? Ang'o ma ok gidhi golo maua China okel kae? Ang'o ma ok gigol tong' China gikel kae? Rech ma gidhi golo China, ang'o momiyo chak ok gigol China gikelo ka? Hmm? Rech ma gigolo China, mano dong' wafuwo. Kampuni mar rech ogol kae itere idhi riemb e Kiambu. Kiambu kampuni mar rech cha konyo nade yawa. Joka nam kok wafuwo en ang'o? Watarore. Kampuni wa mar rech nyaka bed ka. Mano, mano ohala mar ariyo. Rech, kata rech onego obed ohala mokwongo koso mano mwachako go. Mano mane, mago mag jodongo, mag jogweng'wa, mago mag kwerewa, wachako go. Mago makwiri makwiri makwiri wa ochako go rech. Rech. Rech ino alawa. Rech ino alawa. Nyaka otim rech ma sani kaka pidhini kaka gik change chon ne ji timo rimba kimako rech sama ji, ji ne lupo kamako rech so ne ji go tublu kamako rech Sani ji pod rimba nitie, pod lopo nitie, pod tubulu pod nitie, mago pod timore. Lakini sani nitie gima iluongo ni cage. Nyaka wajenge cage. Cage ni ting'o rech mang'eny. Cage ni pidho rech maber. Kendo cage onge stress. Nikech ajengo cage, koro rech iketo kacha, eh, chiemb rech mimiyo rech rech donga donga ka rech osebet mang'eny mosebet madongo monego odhi ousi in idhi adhiya kacha tidhi imaka maka ok iket rimba rimba ming'e ni sa iketo okinyi sa apar gariyo rimba ni iywayo aywaya nyaka sa abich ekoka rimba itieko kendo iol to kata rech mimako be onge rech bechni onge waket cage mondo wapidh rech kacha Aket na sari mar rech. Alafu kwa sababu tuna sari mar rech, rech ni transfer tiptede cage kacha. To cage kacha to koro grow maber kama kaka ji puro gande. To puro donge kidwa puro nyanya, tiketo nasari mar nyanya. Inyiewo ang'o? Mbegu, iketo nasari mar nyanya. Nyanya kosebedo maduong', tigolo nyanya kanyo tidhi puro, iketo ne kama koro ipuro. Koro nyanya oguro maber, koro odong' maduong' ma koro igolo nyanya miuso. Watimo cage mar rech. Aneno ka cage mar rech notimo gori. Kisumu ok aneno kej mar rech, eh, Siaya ok aneno kej mar rech, Migori na Homa Bay aneno ni gin gi kej mar rech. Kej mar rech watimuru, mano rech en ohala maduong'. Rech kwa uso bokelona pesa mang'eny, rech kwa kobedo gi kampuni mar rech bokelona mang'eny. To mondo wa andamana. maandamano kila siku, rech kik wuog China, rech kik wuog inch moro, rech wuog e Kenya ka to usi rech wa. Rech e mwandu, rech e mwandu bana, rech en yath, rech en ma joote mag Nyasaye duto chamo. Yesu en jalupo, Muhammad en jalupo, Musa en jalupo, David ne en jalupo, ji mang'eny olupo. Wacham rechwa. Rech en ohalawa, tiang' en ohalawa, mago gik monego wagorego mondo gikonywa. Kendo duogo duogo mano, pur, jonam wan wapuro, wan gi lopwa ber, lop mar jo Nyanza ber, lop mar joluo ber, kendo wapuro pur kendo kelo chiemo maber. Wan wapuro njugu, wan wapuro bel, wan wapuro omuogo, wan wapuro rabuon. wan wapuro gimoro amora purore kacha nyaka wapi wagore mondo kik wapuro mondo oduogi ineno kaka natimoga napuro pamba pamba sani onge an nonyuola nayudo ka ji puro pamba naneno pamba sani pamba ok inyal neno joka nam pamba odhi kanyo nikech ang'o jogi onego puothewa duto mag pamba ginegowa gi pamba pamba neno magi gik monego bed watimo ne maandamano si watimo maandamano jo Raila si watimo maandamano dang'o watimo nda mondo biashara wago duognwa. Pamba onego duogi, pamba nigi pesa bana. Pamba inyalo los go lewni, pamba iloso go ang'o ang'o, net gimoro amora iloso gi pamba, tisu gi moko iloso gi pamba. Pamba en ohalawa jo Kanyanam, pur be en ohalawa. Mago gik wadegi bokonyowa, pur bokonyowa. Pi wan go ni lake Victoria be okonyowa ang'o? Gi rech. Rech en marwa. Tiang' wapuro ni be okonyowa. Pur ka awacho pur awacho gik mang'eny ma wapuro ma be okonyowa. To gik ma wapuro to ok obed go. Jo kanam muwinja. Like my video, share my video, subscribe my channel. Jo kanam pod waloso. Pod wabo loso.